and you know as e be when you dey Nigeria, your friends go dey tell you say ah abeg leave this country make you come meet us for here, this place better pass you know so many dem go dey try to encourage you so many ways because they just feel say like say make you leave where suffer dey go enjoyment place you know as e dey be now so im friend come dem no dey know person finish o dem no dey know person finish you go see say you know person una don know for many years na your childhood friend or una dey go the same church or the same mosque one day when the person go do you something eh your eye go clear human beings eh dem no dey trust human beings finish hmm. make i give una one gist one thing wey happen not too long ago hmm. e get this guy dey nigeria you know as i be for nigeria now you go dey hustle you go dey do so many things you wan feed your family na married man o but na youngish guy you wan do so many things money no reach you go get skill you no go fit express your skill you know as e dey be for here person dey fit frustrate o hey, we wey dey here we know why we dey here hey, we know why we dey here e get wetin we dey make us stay here e no easy to stay nigeria so this guy na so this guy just dey on im own o e don dey work e don dey do so many things so im come decide say e wan japa specifically e wan go uk e say okay e wan leave nigeria e wan go uk and you know say paths dey if you wan travel abroad you go consider the path wey dey most viable for all the road wey you take go so e come decide say okay as e wan travel e wan use student visa e wan use that student path as in education path na e come dey save money dey save money e come apply for this school for uk this school for uk so after e do all the process they come accept am Meanwhile, before then, e get this im friend wey e know wey dey UK. That guy don already japa before e dey plan to japa. That guy don go for many years. And you know as e be when you dey Nigeria, your friends go dey tell you say, ah, abeg leave this country, make you come meet us for here. This place better pass. You know, so many, they go dey try to encourage you so many ways because they just feel say like say make you leave where suffer dey, go enjoyment place. You know as e dey be now. So im friend come dey tell am say, okay, I, come come na wetin you dey do for Nigeria wetin you dey do for come come so that one don dey encourage am so wetin he come need to do he need he needed to pay a particular amount it e amount to about nine million naira na pound but e amount to nine million naira but he no he he no get he no from him account he no fit send am from Nigeria so he come beg this him friend he know this him friend for many years so no be say na person wey you just meet for social media or una work for office Na pesin wey e don know, di guy wey dem allege, na allegation o, wey dem allege sey e chop im money, di guy name na Oluwadamilare. So e kon go meet dis e friend Oluwadamilare sey abeg na, you fit help me? Ah, di friend sey ok e go help am, na e den, because e needed to deposit, I don remember now, three thousand pounds first, naim be di initial deposit, naim di school ask for.

No do no do no do before you know dem con contact am say ah e remain one week or so say make e con ask im friend o, di friend no get in touch with am, di friend no con dey keep in touch with am again, e con dey wonder say wetin dey happen, so before you know dat dat university for for abroad dem con tell am say okay you don pass di first window and since you no pay we don increase di money to five thousand pounds if you no pay by dis time you go lose your admission, you know say hmmm. As we speak, di guy don lose di admission, im friend don carry im money run, e try to get in touch with im friend, di friend no answer am. So when di thing come be like say e get where e reach, ah, e come vex, e come go social media, e come dey hala, e come dey shout, e say dis na wetin happen, dis na wetin happen. Instead of di friend to even dey sorry come say oh sorry oh i busy oh i chop small of the money oh this na wetin remain oh even though na na nonsense you no suppose to even if when they give you money you no suppose to take ten kobo some people go take people money when dey their custody say eh my family member dey sick you no get right if person put money for your account you say you go put money for your account for person you go hold am you no get any right to collect even ten kobo no excuse dey credible enough so Di guy no be say e say oh dat Oluwadamilare guy wey dem dey accuse no be say e say okay I don spend dis money na dis money remain e no even wan drop shishi na im when di thing come reach social media because of di embarrassment e come be like say di guy come go get lawyers you imagine go get lawyer say make dem no defame am oh or make dem no dey talk about im name in a bad way so di guy di guy wey dey Nigeria come decide say okay make e remove all the things wey dey write for social media about that guy make e no be like say e dey accuse am whether na libel dem dey call am abi na I no know the other word defamation or libel abeg if you know the word put am for comment no be him be the gist today I no be lawyer you hear I no be lawyer so I no know all the all the terminologies abeg make una free me now wetin the latest now Di guy for Nigeria come vex, e come go FIJ, FIJ na dis investigative journalist wey um investigative organisation wey one guy wey dem dey call Tokunbo form. Tokunbo if you get issue and if you feel sey if you feel sey you dey oppressed and you go meet Tokunbo, you go meet dem for FIJ, e go just help you, e go help you investigate to make sure say first of all your claim na true and if your claim na true, dey go help you write am, dey go let you talk about am for dia newspaper, na so FIJ dey do. Tokunbo, Tokunbo na di guy wey don do so many investigative reportage, di owner of FIJ, di person wey start FIJ. so many investigative reportage e don even go catch some customs officers wey dey collude collude with big big officials for lagos even for nigeria presidential level e don go catch e catch dem custom officials and some people wey dey wey dey smuggle things into nigeria till today di story di Even after the investigation till today I no sure say dem don arrest one person na the country wey we dey o but make I go back to the main story when I dey talk so the FIJ people come help am now dem come dey talk say this na wetin happen dem come write the report make people know so abeg make una careful even if you know somebody from childhood people dey change people dey change and even if you know them from childhood you know one thing about money money na spirit o Many pipu um you fit trust dem for every other thing but when e reach money level um dey go do something um you go chill even you yourself sometimes e get de way you go see money you go come be like sey you don change so abeg make you make we get integrity make we get integrity and I pray sey dat guy if na true sey Oluwadamilare cheap person money wey no be him own thief money wey no be him own.